ri perile eka wena muyingiseri wa munghana lonene fm makomba ndlela eka vadyambi siku ra namuntlha hi ku tisela documentary leyi ni nga na ku tshemba leswaku muyingiseri u ta dyondza swa ku tala eka yona documentary leyi hi mi tiselaka yona eka madyambi siku ra namuntlha i documentary leyi vulavulaka hi ku kayivela kumbe ku pfumaleka ka mintirho eafrika-dzonga ni nga rivala njhani ku khensa eka wena themzana reloaded loko u hi lombe nkarhi wa ku va hi tisela vayingiseri leswi hi nga va lulamisela swona eka documentary ya madyambu ya siku ra namuntlha leswi landzelaka eka documentary leyi goza ra ku pfumaleka ka mintirho unemployment rate se yi tshame eka makumenharhumbirhi khoma nkaye yi yimele vanhu lava nkombo khoma nkaye wa mamiliyoni lava pfumalaka mintirho loko ri ri muchudeni wa swi kota ku hanya hi acha na matanga so why ni nga xavisi acha then ni kota ku swi vona ku swontswa ni ya ni ya lava ni ya tisungulela ntirho laha ni nga ta tirha full time hi nexe ni kota ku thola vanhu va tirha ni tirhanisana na vona ku fikelela ka siku ra namuntlha ni le ku pfuleni ka ti-branch tikhona hinkwato hi business yaleyo ya ya marhumbu na ticondzo ni khe ni thola vanhu va tirha leyi i dokumentari ya ku pfumaleka ka mintirho eafrika-dzonga matitwelo hinkwawo ya vaendzi lava nga eka dokumentari leyi a hi ya mina tanihi muhaxi na muhumelerisi wa dokumentari nakona a hi ya munghana lonene fm kambe i ya vona vinyi eka documentary leyi ya ku pfumaleka ka mintirho eafrika-dzonga hi fambile hi ngundruvanya hi lavalavula na mutivi eka swa tinhlayenhlayo eafrika-dzonga yena i statistician general risenga maluleke kusuka eka stats sa epitori mina ndi risenga maluleke ndi ri statistician general wa tiko ra hina ra afrika-dzonga swi nga leswi mo ndzi xeweta vayingiseri va munghana lonene ku nga xitichi xa hina xa vuhaxi lexi fikelelaka vanhu lava vulavulaka ririmi ra xitsonga kumbe xichangana hala tlhelo ri fikelela hinkwavo vana va maboxandleve va ta tshama va tinyungubyisa hi ririmi ra vona tatana risenga hi byeleni xana ntirho wa n'wina wa siku na siku loko mi fika ehofisini hi wihi ntirho wa mina wu langutane ni tinhlayo ta tiko um ku nga ha va tinhlayo ta vana lava velekiwaka loko va sungula ku ya nghena swikolo ku nga ha va swikolo swa le hansi swa tisekendari kumbe swa le henhla loko se va hetile va ya lomuya tiyunivhesiti na kwalomu va kumaka kona ntokoto loko se va ri vatswatsi va ya eku tirheni ni va lava va nga vatswatsi hi voxe va nga ku tirheni hi vulavula hi timhaka ta lomu va tirhaka kona na loko va pfumala mintirho i ntirho wa statistician general ku kota ku va ni tinhlayo ta lava va pfumalaka mintirho ku yisa emahlweni hi languta swo tala loko vanhu va tshika va tekiwa marriage and divorces na loko va tshika va hambana loko va tekanile ka ka ka timhaka ta vukati hi leswi hi swi langutaka hi tlhela hi hlelahlela tinhlayo eh, ta ikhonomi eh, ku nga ikhonomi ya tiko ra hina loko yi hlakarhela kumbe yi tshika yi tsekatseka i ntirho wa hina hi languta na timhaka ta minxavo leswi hi swi vitanaka producer price indices na consumer price indices hi ta tsundzuka leswaku leswiya swa ti-producer price indices eh, na ti-consumer price indices eh, kumbe CPI xilungu hi leswi lava va bangi nkulu ya hina va swi tirhisaka ku kota ku languta eh, xiave xa ku kota ku lombisa timali na lo na lava va lavaka ku bula hi timhaka ta miholo mi ta twa va ku no hi laha ku languta timhaka ta CPI ku yi tshamise ku yini timhaka ta ku cinca ka minxavo leswi endlaka leswaku rhandi ya hina yi va ya xiyimo xo karhi kumbe yi sungula ku ka yi nga ha fikeleli ku xava leswi a yi lava ku swi xava eka tinhundzu ni vukorhokeri tatana risenga Swi tikomba onge tinhlayonhlayo ta lava pfumalaka mintirho eAfrika-Dzonga to ya ti nyanya ku tlakuka siku na siku. Hi byeleni hi tinhlayonhlayo leti ha ku humaka hi ku ya hi vulavisisi bya n'wina. Um tinhlayo ta vanhu lava va tirhaka etikweni ra hina kusuka eka kotara ya vumune ya n'wexemu ti tlhandlukile hi madzana mbirhi makume ntlhanu mune wa magidi 254 000 eku tlhandlukeni ka tona ti vula leswaku vanhu lava a va tirha hi kotara ya vumune lava a va ri eh, khume ntlhanu khoma nhungu wa magidi se va tlhandlukile nyana eh, kumbe khume ntlhanu khoma nkaye wa magidi se va le ka khume tsevu khoma mbirhi wa magidi leswi swi vula leswaku um hi ku va ka tikotara ta tsevu ku fika ka yona kotara yo sungula yo lembe ri hi vona mintirho ya hina yi karhi yi hlakarhela ku na ku antswa eka xiyimo xa mintirho swi ri hi le ku tlheleleni ka nkarhi lowu a hi ri ka wona hi nga si tsekatsekisiwa hi xitsongwatsongwana lexiya xa covid yona kotara yaleya ya ku sungula ya lembe roro leri eh, hi tlhele hi vona vanhu lava pfumalaka mintirho va sukile eka nkombo khoma nhungu wa mamiliyoni loko hi languta kotara liya ya ya ku hetelela ya n'wexemu va tlhandluka hi dzana na makume nkombo nkaye wa magidi leswi vulaka leswaku se vanhu lava pfumalaka mintirho i nkombo khoma nkaye wa mamiliyoni se hi vona vanhu lava loko hi ku eh, eh, goza ra ku pfumaleka ka mintirho unemployment rate se yi tshame eka makume nharhu mbirhi khoma nkaye yi yimele vanhu lava nkombo khoma nkaye wa mamiliyoni lava pfumalaka mintirho leswi hi leswi hi swi vitanaka eh, narrow definition

nhlayo liya yo ndlandlamuka hi teka nkombo khoma nkaye wa mamiliyoni wa vanhu lava pfumalaka mintirho na lavaya va nga lava mintirho va kondza va karhala ku nga nharhu khoma nharhu wa mamiliyoni ku tlhela ku va na van'wani va madzana nkombo wa magidi lava vona a va lavanga mintirho kambe loko a vo lo yi kuma ingi va yi tekile Eh, loko se hi va katsa hinkwavo va fika eka 19 wa mamiliyoni 11.9 million se lava va yimeriwa hi goza leriya ra ku pfumaleka ka mintirho expanded unemployment rate ya makume mune mbirhi khoma mune 42,4 percent um hi swona leswi swi nga swa xiyimo xa ku pfumaleka ka mintirho Tatana Lusenga, hi hi byeleni, ku nga va ku ri na ku hambana ka makayivelelo ya mintirho hi ku ya hi swifundzha hi ku hambanahambana ka swona? Loko hi languta hi kuma leswaku xifundzankulu xa Kapa Vuxa, Eastern Cape, hi xona xi rhangaka emahlweni hi ku pfumaleka ka mintirho tin'hweti hinkwato, tikotara hinkwato. eh, malembe hinkwawo eh, eh, xifundhankulu lexi xi eh, vaka ni mintirho yo hlaya i xa kapa n'walungu eh, swifundhankulu leswo tala leswi nga swa matikoxikaya ti-rural provinces swi tshika swi komba ku pfumaleka ka mintirho hi xiyimo xa le henhla ngopfungopfu loko hi languta leswi ya venge expanded definition lahaya hi vaka ni vanhu lava lavaka mintirho um hi ku languta ku pfumaleka ka mintirho hi ndlela yo ndlandlamuka laha hi nga na vanhu lava va lavaka mintirho va kondza va karhala um hi swi vona ngopfu eka swifundha swa matikoxikaya leswi swi vangiwa hi ku vanhu vanhu va ka hina va le kule ni madoroba laha ku kumekaka kona mintirho Ku na vamanana lava yimaka va khoma mukwana hi laha wu xekaka ha kona, va yima va tirhela mindyangu ya vona. Hikwalaho ka ku kala ka mintirho eAfrika-Dzonga, hi loyi manana loyi a nga yima a ku, E-e, vana va mina va nge siki hi ndlala ni ri kona. Yena i Manana Grace Chabalala ku suka eka Mswane. Kambe sweswi u le Joni eAlexandra. a hi tweni xitori xakwe na mperisa vayingiseri va munghana lonene f m vito hi mina grace chavalala a kaya ni humaka mixani i mhani mixengu mm, ni tswaleliwi kona ka mixani sweswi ni kumeka alexander ni yini xikolweni a ku yeni ka mina xikolweni vi ni pasa matric loko ni pasa matric ivi swi kuma ku swa tidyondza swa ha koteki ku ya mahlweni ni pfumala mali yo ya tertiary se loko ni khe ni vhakavhaka ni kuma ku se ni kuma xikhukhwani kwala alexander ivi ni sungula ku xavisa sungula ku xavisa ticondo ni sungula ku xavisa marhumbu xitati xa mina loko ni sungula ni sungule hi 20 rhandi a swi tika swinene hi nkarhi wa kona a ku ri 2001 loko ni sungula i think loko ni nga hoxisa ku ri vo ti-22 ta august loko ni sungula hi 2001 so ni tirha ni ri nexe a na ha ri na n'wana wun'we wa nhonyani a ri na three years loko ni sungula ku tirha se loko ni khe ni xavisaxavisa a swi nga fambi ni swi vona ku swa tika mitirho ku hava loko maketa ntirho a wu kumi se loko ni khe ni xavisaxavisa swi nga fambafambi hi ndlela yaleyo ni tiyisela ni khe ni xavisa loko ni stoka swi nga heli ni ya sweka hi kota ku kuma xevo hi ku na mali vhele yo xava xevo a yi nga ri koho hi nkarhi wa koho loko hi khe hi xavisisa sweswo na madyambu a hi sweka ni ze ni heta agasti liya hinkwayo nge si tshama ku ta ku ta xava munhu mara ni tiyisela ni tibyela ku xikwembu kwalaho nga ni veka kona wa swi tiva ku swi ta endla njhani siku ro sungula loko ni xavisi ku ta munhu a ta ku xaveni a ku ri september ku ta n'wana un'wana a xava hi two rand sweswi i na n'wana nkulukumba n'wana loyiwani ivi ni tsaka swinene ku hi at least namuntlha va xavile ivi ni ya mahlweni ni khe ni stoka a one two three se ni sungula ku tlanga xitokofela hi five rand kwalano se a ni swi twa ku se mali yi kona nyana sweswo hinkwaswo a swi ri swa two thousand and one ivi hi ta hi ku two thousand and two hi ku two thousand and three two thousand and four ni sungula ku se xitoko xa mina xi ya henhlanyana loko ni ku ku ya henhlanyana ni vula ku se a ni stoka hi 150 tsundzukani ku le ndzhaku ni mi byeli ku ni sungule ku stoka hi 20 rand se a ni stoka hi 150 ivi swi ya ni khe ni xavisisa sweswo ni xavisa ni sungula ku va na mutirhi wun'we loyi a ni pfuna ku kama marhumbu hi xavisa marhumbu hi xavisa ticondo hinkwaswo swa huku kahle kahle loko se swi ya swi ke swi ya yi ku 2007 se ni va na vatirhi vambirhi hi tirhisa sweswo ni khe ni va encourage ku va tirha 2008 9 10 11 12 se hi la se a ni swi vona ku se swi swa mina swa ta 2016 ivi ni sungula ku hayi no mani laha tikweni ra hina ra afrika-dzonga vanhu vo tala ve le handle hi vona va endlaka mintirho yo ti tirha ya ku xavisa se loko ni khe ni fambafamba la alexander a ni vona vanhu va le handle va ri na ti-bry stand leswiya swo braya tihuku va braya ticondzo va braya na tinghingiya ivi ni swi endla ni vulavula na tatana endlwini ni ku ni kombela ku endla bry stand ai swi va tikela va ku se ni ti endlela mintirho yo tala mara hi swi tiyisela hi swi sungula sweswi kwala khoneni kwala ni xavisaka kona hi na bry stand hi xavisa tihuku hi xavisa vuswa hi xavisa chakalaka hala ka bry stande leyi se ni na vatirhi vanharhu ka yona so swilo swi le ku fambeni um hala ka sayiti ra marhumbu la ku kamiwaka marhumbu ni na vatirhi va yi seven ka ka ka swona leswi vulaka ku hinkwavo ka vo loko se va helelini i ten Eh, mi nga rivali phela ku hi sungulile eka 20 rand namuntlha i khampani leyi nga na vito leyi hi vitanaka gramocha enterprise so vito leriwani hi rona ri tirhisaka ka khampani ya mina ivi hi ya loko se hi ya hi khe hi stoka hi ndlela yaleyo khampani ya se yi khe yi kula ivi swi fika ku laha a ni stoka kona xitoko va sungula ku pfala cause of covid hi timhaka ta covid ivi mina swi kuma ku a ni tiva ndhawu yin'wana leyi a ku dlayiwa tihuku kona ivi ni ya ni ya vulavula na vona ku ni kombela akhawunti ka vona ivi va ni nyiketa yona swi kuma ku va mhani hinkwavo lava xavisaka kwala alexander se va sungula ku ta ka mina va kombela ku ni va xavela xitoko hi la khampani se yi nga ku sungule yi nga sungula ku kula kona va ta va ta teka xitoko xa vona va buka na madyambu hi tirhisa tifoni hi tirhisa ti-whatsapp va kha va buka ni va endlela xitoko xa vona ku mindyangu ya vona yi kota ku hlayiseka xin'wana xi nga ku endlekeni hi khampani ya gramocha ku na vamhani lava loko va ta la kaya a hi ngo munhu a ta fika ku u kombela xinkwa na n'wi vutisa ku why u kombela xinkwa ka mina ivi a ku a nga tirhi a nga na mali ivi ni n'wi byela ku hi ku laha tikweni ra hina ra afrika-dzonga mintirho a yi kona zamazama ku lava ndhawu loko i kume ndhawu u u ta ka mina ni ta ku dyondzisa ku ku sitokiwa njhani ta ku dyondzisa ku ku xavisiwa njhani se va mhani van'wani va kha va ta va kha va kuma tindhawu especially hala vo soweto seni na le pitori va kha va ta va zama ku sitoka kwala kaya va kha va va xavisa se ni vona mindyangu yo tala yi kha yi kota ku hanya loko ni katsa na vatirhi lava ni nga na vona na vona va kha va kota ku hanyisa mindyangu ya vona na vana va vona hi sweswi hi kumekaka hi kha hi swi tirha kwala kaya mhani chavalala hi swihi leswi mi nga tsundzuxaka vanhu lava ngo lo tshama emakaya va nga ri ku tirheni ngopfungopfu eka ku va va ti sungulela mabindzu ya vona se a ni ta ku ka vanhu hinkwavo lava mi nga tirheku a hi zameni ku yima a swi bohi ku xavisa ngopfu leswi mina ni xavisaka swona swa ticondzo i ku langutisa tibanana ti koho ta xavisiwa ene i swilo leswi fanelaka ku dyiwa hi vanhu matamatisi ma kona i swilo leswi tirhisiwaka hi vanhu hi nga langutisi ku hlekiwa na ku chava vanhu ku vanhu va ta ni vulavula namuntlha hi mina loyi a ni ri na ku nyuma ku sunguleni ku leswi a kaya ku nga na munyuziki lowa tikatara vanhu va ta ni teka njhani mara namuntlha khampani se yi kulukumba swinene ku le ku tirhiweni masiku hinkwawo ku na covid a ku na covid hi le ku zameni ka ku tirha hi mhaka ku hi tirha hi swakudya vanhu va le ku hanyeni se na supplya sweswi va ta va ta stoka ka mina and then a ku saplayeni ka mina swi ni niki na matimba ya ku ni nga tshiki leswi a ni swi tirha ku sunguleni na ha ya mahlweni naswona se mhani muxengu hi swihi leswi mi swi kunguhateke hi bindzu ra n'wina malembe mambirhi manharhu mune ntlhanu ku ya emahlweni ngopfungopfu loko hi langutise eka ku va mi ndlandlamuxa bindzu ra n'wina na ku va mi thola van'wani vatirhi ku ya emahlweni ni le ku pfuleni ka ti-branch tikhona hinkwato hi business yaleya ya marhumbu na ticondzo ni khe ni thola vanhu va tirha leswi vulaka ku swi komba ku na ku na ku humelerisa mintirho se swi kona kwala kwala ka hina a kha ha humelerise khe hi teka va lavatsongo lava hi kotaka ku pfuna vona se a ni ta mi hlohlotela hinkwenu Ku a hi yimayimeni hi zama ku gingirika, vurhongo a byi hakeli, vurhongo a byi pfuni nchumu. Leswi ni nga ku tirhiseni swona no pfumela ku ka ha ri na ku tlakuka loku ku nga ta va kona hi mhaka ku no tlela tiawara timbirhi ni tlela hi half past 12 three o'clock ni pfukini wolowo i ntirho wa muvhulu ku fika wa ntlhanu ni wisa hi mugivelo so ta a ku na ku wisa hi ku ni tlhela ni ya kerekeni se a ni ta mi hlohlotela hinkwenu vayingiseri va munghana lonene F_M. Ku a hi tirheni hi yimayima hi tirha hi matimba sweswi ntsongo hi nga na swona loko wo va i ri na hundred rand wa swi kota ku ti sungulela nyana switsongo xikwembu xi ta hi xi khe xi tlakusa hi switsongotsongo masiku hinkwawo se hi leswi ni nga mi khomela swona khampani ya hina yi le ku tirheni se hinkwaswo sweswo no ringeta ku mi hlohlotela ku a hi zameni ku hi yimayima hi vona ku swi swi ta swi ya fikelela kwihi Evuton'wini, loko wo ya hi ku va mani va ri yini hi mhaka ya ku wehe u endla yini, i ta pfuka u nga humelelanga evuton'wini. A hi tweni xitori xa wa jaha loyi a nga tsungulela bindzu ra ku xavisa atchaar loko a ha ri xikolweni, laha a hlekiwa hi vanhu va ku hambanahambana va vona onge atchaar i swilo swa xiyimo xa le hansi ngopfu. Kambe sweswi i n'wamabindzu loyi a nga humelela Yena i katekani wa mhani. U huma emugangeni wa ka Khakhala, mpfhuka wo ka wu nga heti mbilu ku suka eGiyani, kambe sweswi u kumeka ePitori. A hi tweni xitori xakwe. Ri perile.
Ni rhandza ku perisa vayingiseri va Munghana Lowunene FM makombandlela. Eh, loyi i katekani wa mhani eh, loyi a humaka emugangeni wa ka Khakhala kusuka eGiyani eLipompo. loyi a nga na malembe ya makumenharhun'we um eh, loyi a nga na na bindzu ra ra ku xavisa acha laha a kumekaka e, epitori epitori central 344 francis bad pretoria central at emt container market shop number 83 um eh, loko ni sungula gondzo lera vutomi bya mina bya ku xavisa acha a ku ri loku ri ntani pasini ta nga khume hi lembe ra magidi mbirhi khume laha ni nga pasa ivi lembe leri tlhandlamaka ni nga ha ni nga yi xikolweni hikwalaho ka ku va swa timalimali swi nga yimangi swona laha lembe leri nga landzela ra 2012 ni nga vuya ni ku ha inge munhu a xambilanyana la xilungwini ejoni laha ni nga ta ni nga fika ni apply apply swa xikolo laha ni nga vuya ni ya sungula tidyondzo ta mina lembe leri tlhelamaka ku nga 2013 laha a ni nghena a tut main campus laha a ni endla operations management laha munhu a nga thwasela koho dyondzo ta yena gina pasa ivi loko swi ri tano loko a loko ni mi tlherisela ndzhaku eka gondzo rero ra vutomi bya mina loko ni karhi ni xavisa ni ri karhi ni dyondza a ni xavisa archer lexi nga endla ku ni xavisa archer hi lembe ra mina ra ku sungula i ku swa timali a swi nga pfumeli and munhu a fanele a hakela school fees ma swi ta swa ku hi huma ka mimiti ya ku hambanahambana mimiti ya hina a yi fani swiyimo swa timali a swi fani se ivi mina ni tela na mihleketo ka ku okay loko ri swichudeni u nga endla yini ku ti endlela mali ya ku kota ku ti hanyisa na wo fana na van'wani vanhu leswi nga vuya swi ta mihleketelweni ya mina a ku ri ku xavisa acha hi ku ni huma switandzeni ma swi ta swa ka switandzeni a ya rhwala seke khale va vuya va hi nyika acha se ni swi hleketa ku ha loko ri ri muchudeni wa swi kota ku hanya hi acha na matandza so why ni nga xavisi acha hi laha miehleketo leyi acha yi nga sungula koho laha ni nga hamba ni ti xavisela loko ni sungula ku xavisa a ku ri ti-fifteen ta february 2015 laha loko ni xavisa van'wani va swichudeni swa hina va nga hi hleka ma swi ta swa ku loko mi xavisa acha swo boha ku hleka ku a fo xavisa acha yini yini laha ni nga vuya ni lahlekela hi vutitshembinyana katsongo ivi ni fika kaya ni nga xava ku nga xaviwangi na yin'we ni fika ni tlela loko ni tlela ni rila ni ku eyi se ni fanele ni la yini ku ya mahlweni ene lemukani leswiwani ku va mina ni sungula bindzu leri a ni lo nyikiwa mali hi un'wana wa chomi ya mina a nga ni nyika 150 rand leyi ni nga tisungulela hi yona ku ku ku ku ku ku xava swilo swa ti-archer ni sungule hi swibakitani swa ten ivi ni ya ni khe ni ya ivi loko ni ri la swi te tani ivi ni ya ka n'wana wa mudyondzisi wa mina ni fika ni ku eyi mina ni na xivono xa ku xa ku sa acha mara swa timali a swi pfumeli ene siku ro sungula ni yini tlilasini van'wani va fika va ni hleka ni kombela ku n'wina at least mi ni pfuna ku ni kota ku maketa bindzu lera mina hi ku swilo leswi a ni swi dyondzela swi fambelana na manufacturing or production wun'wana wa mudyondzisi u ve a a ku hayi no ni ta famba na wena ni ya ku pfuna ku xavisa xivono xa wena xi xi kahle swinene laha a nga famba na mina hi ya hi ya xavisa ivi tsundzukani a ni khome ten wa swibakitani swibakitani leswiya swi fika ti-classmate ta mina ti fika ti xava mune ivi vona va ku va ta vuya va xava leswiya swa sikisi ku ni kota ku ni kota vutitshembi lebyiwa bya mina byi vuya futi ha ni ve ni ya tani ivi loko ni hamba ni xavisa se na mina ni va na vutitshembi ni va na kink wa ku ni lava ku phusha masiku hinkwawo ni lava ku phusha masiku hinkwawo loko ni hamba ni huma xikolweni a ni ta eswitarateni swa sunnyside laha vanhu vo tala va swi tivaka ku ni kumeka koho ni karhi ni xavisa tirhobotweni nkarhi wun'wani swi karhi swi nga hlohloteli ku loko ku fika movha un'wana a fika pfala fastere ya movha wa yena leswaku a nga la ku nuhetiwa maybe swa mafurha swi swi kutaniya mara ni khe ni tibyela ku ha siku rin'wani na mehe ni ta fika laha van'wani va nga fika kona van'wani va swi kotise ku yini ku fika la va nga kona muntlha and then ni ya ni ya mahlweni ni ya ni khe ni xavisa ivi munhu a pasa loko ni pasa xikolo ni ku a ah, a na ha tshiki leswi ro vutomi bya mina ni lava ku tisungulela bindzu ra mina ri kula ni lava ku andza ivi ni hamba ni xavisa ni hamba ni xavisa ni xavisa ene tsundzukani a ni famba hi milenge nkarhi lowu a mi ta kuma ni tlakule ti-archer ni ya joni loko fika van'wani va nga khomi tifoni ku ve ni va odini swi vava ni karhi ni tisayivhela a ni ri munhu un'wana wa ku va discipline swinene wa ku mali ya ya hlayisiwa laha ni nga vuya ni hlayisela mali yo karhi ni gina ni tikumela xipandzamananga xipandzamananga xexo se hi koho xi nga vuya xi endla swa ku ni kota ku ni muvhela na le ka tindhawu leti a ni nga koti ku fikelela hi taxi laha loko swi ya yeswo swi swi ya tswala na ku se hi va na xopo leri hi xaviselaka kona full time swi nga khathaleki ku ni kona kumbe a ni kona exopeni kumeka yi ri kona acha yi kumeka yi ri kona se hi la vutomi bya mina bya swa tidyondzo na bindzu ra mihi laha swi nga swi nga simekaka kona na la ka nkarhi wa sweswi swi nga ku fambiseni xiswona okay mi vona ingaku i yini xi endlaku ku vantshwa loko nhlayiso leti nga humesiwa va

hi leswiya swo loko ku ri no vona munhu a ni languta ku e ni xavisa acha swi languteka a nga ri a hi swilo swa ku khomeka kahle swo swi endlaka swa ku a hi swi koti ku tshungulela switirhantirhwani mina ni tsundzuka loko na ha kula na ha ri high school a ni hamba ni yingisela ngo nongonoko wun'wani ka munghana lonene lowu a wu fambisa hi dj brian a va ku vantshwa va hleva nongonoko lowu a wu ni khutaze ngopfu evuton'wini bya mina a wu ta kuma vanhu lava nghena taf hi nkarhi lowuya loko na ha ri high school va ta vulavula swo swi tiva swa ku okay loko vo va huma exikolweni va ta va va khulela majarata ku ri ndlela ya ku va kota ku kuma mali ya ku va khera exikolweni wu ni pfune swinene so swi ndleku na mina ni nga pfuki ni ve na ku loloha ku loko ya ka ku loko ku ri evuton'wini i lava ku humelela ka swin'wana wu fane u nghene wu fane wu phuxa u nga khatha swi nga khathaleki u tirha yini na yini as long as swi vuyisa mali eku heteleleni so vantshwa va va masiku lama ni twi nga ri na ku loloha vo tala na ku nga nkarhi wun'wani hi nga kumi nseketelo swi swi koho swa ku hi nga kumi nseketelo maybe nkarhi wun'wani na swo swa hi kokela ndhaku mara loko wena u swi tiva swa ku u lava yini ku tshama ka swona u tshembaka leswi u lavaka swona u ta swi kota ku fikelela la swi lavaka swona vuton'wini se mi tsundzuxa yini vantshwa lava va nga lo tshama va nga endleki nchumu va yimeleke mfumo leswaku ku va nyika mintirho mayelana na ku tshungulela mabindzu ya vona lexi ni nga vulaka swona ka muntshwa un'wana na un'wana i ku minkarhi leyi hanyaka ka yona swilo swi cince swinene um ku kaleka ka mintirho ku ya henhla swinene ene hi hina vantshwa hi faneleke hi tisa ku hambana xana ku tisa ku hambana loku hi ta ku tisisa ku yini i ku ho fane hi tirhisa miehleketo ya hina ku fana na parachute parachute loko yi nga pfulelanga moya liya yona a ku na laha yi nga ta famba kona swi vula leswaku yi fanele yi pfulela yi kota ku ndla yini yi kota ku haha swi vula ku na hina miehleketo ya hina yi fanele yi sungula ku pfuleka ku yi kota ku ndla yini ku tirha loko yi nga pfulekanga ku na ku tirha swi tele ngopfu leswi hi nga swi hi nga swi endlaka na hambi hi nga ri na mali a na swi tiva swa kun'wana hi nga swi byela leswaku ni nga sungula yini ni ri hava mali mo ni mi nyika xikombiso xin'wana xa xa ku olova um loko mo lava ku va na na khampani ya ku va yi rhana social eh, i mean multimedia thing ni nga ya ka dj brian u na stage ni ya ka mafosi u na tikhamera ni ya ka manimani u ta ni teka yini u ta ni ndlela deko ni ya ka manimani mi kuma ku ku na munhu la lavaka ku cata u lava hi nkhuta micato wa swi kota ku famba u ndla tikhoti letiya ka vanhu lava va ku hambanahambana ivi u va na grand total ivi u wena u veka markup ya wena wa swona leswaku u nga swi kota ku rhangela khampani u nga ri na mali mara swi ya leswaku miehleketo leyi hi yi tirhisisa ku yini ku nga va ku ri opportunity ka munhu un'wana la nga namuntlha nga ku yingiseleni ka ka nchumu wa ku ni n'wi nyike platform leyi a nga hleketaka ku okay ni nga ndla swo karhi ni nga ri na nchumu ni rhava na cent ni nga swi kota ku rhana e media company swi tirhisa sweswo so i nkarhi wo hina vantshwa hi sukela ku lolowa hi anamisa miehleketo ni hleketa ku tlurisa nene ta swi kota hmm, xitori xa ku hlohletela swinene katekani wa mhani hi ba mandla hi vuyelela eka switsundzuxo swa n'wina ku ya emahlweni na nongonoko wa documentary eka munghana lonene fm makombandlela hi ya eka un'wana loyi na yena a nga tshama a swi vona ku loko o ka a nga ti endleli nchumu a ku nge fambi nchumu Yena u suka hala tindhawini ta le ka Mashamba a Thema, i jika Richard Ngomana kambe sweswi u kumeka eJoni eSandton. Xitori xakwe hi lexi. Mina ni jika Ngomani ekaya ni humaka Mashamba a Thema ni kumeka exilungwini a Sandton hi laha ni tirhelaka kona. Hi mina musunguri wa khampani yi vitaniwaka Newly Business Solutions vo tala va ni tiva hi khampani ya masungulo electronics and it solutions kumbe masungulo it college ni kumeke ni ri ka gondzo leri ni nga ka rona ra ku tirha endzhaku ka nkarhi wo leha swinene loko ni vone ku ri swa hlupha swa mintirho na loko i zama tindlela tin'wana na tin'wanyana ku ri hi tikuma hi karhi hi tirha actually ni ngo vula ku ri um hi hava support tanihi vanhu va laha south africa more especially yo huma eka mfumo loko hi languta security level ya hina a yi khomanangi anyway ya ku ri yi kota ku protecta vanhu lava kotaka ku va va kha va ri kona laha hambi ku ri ku cheka ti-qualifications ta vanhu lava faneleke va thoriwa a ti tlheriwi hi ndlela proper munhu i kumeka i ri na diploma yo fana na yena un'wana a nghene kumbe a vetse mara swi fika swi hambana loko swi ta ka mahungu ya ku ya matirhele na maholelo sweswo swi discourage vanhu mi kuma vanhu va tshamini kaya vanhu lava nga ku tirheni currently at the moment a va swi koti ku afforda ku va va sapota mimiti ya vona hence mi kuma ku ku na vanhu vo tala exitrateni lavo ka va nga ri eku tirheni ku afforda ni vula ku ri miholo leyi va holaka yona yi endla ku ri va nga fikeleli ku endla swin'wana na swin'wanyana hambi ku ri ku xava swakudya kumbe ku ri ku xava ku swilo swo hambanahambana unemployment rate yi tarisa hi mhaka ya sweswo ni nga swi ni nga swi ni nga swi kombisa and a wu ta va ntirho wu famba kahle loko wu ri ku lomu ku xavisiwaka swilo swi xavisiwa hi ndlela ya right hambi kwalomu a swiphazeni sweswi hi nga na swona maxopo ya ka hina lama hi tivaka wona a ma ha fambi hi ndlela yona vanhu va fika va fika na ti-expiring date qualification ta hina laha tikweni ti heta ti ka ti sala ti nga ha ri nchumu because hi khompyuta na vona hi swin'wana na swin'wanyana and loko wo languta loko wa ha yimile mahungu ya ya mfumo a yi manage we don't afford at all a yi afford ku xava swilo a wu afford ku aka hi ku loko i lava ku aka i kha wa ha tirha ka ka tikhampani leti nga kona um tibank a ti we don't qualify anything eh, i kumeka ku ri i qualify ku ri i ta kuma 350 ya ya ya loan leyi fanele ku yi hakela after 5 or 6 years so swi leta ku loko akala ku aka yindlu ya 700000 i fanele yi tiva yi tirha hi malembe ya 10 years sweswo swi vulata ku yini i ku feyile a ka ha garanti nchumu kahle kahle ni ngo vula ku hi ku komisa there is 100 percent chances ta ku yini loko u tswariwa yisiwana i nga fa i ri siwana la south africa mintirho yin'wana na yin'wana ya la south africa a yi afford ku va hi hanya kahlekahle ni ngo loko mfumo hina a wu hi afford ku ri yani mashopo lama ni nga mi indicatele wona sweswiwani ma pfaleteriwini a ma ha tirhi because vanhu va xava a small street swilo leswi swi nga a small street mi nga tivutisa ku swi nghene njhani ma nghenele security in general hi yona yi creataku um eh, mhaka ya unemployment ku ri yi va hi ndlela yi nga xiswona la south africa a hi tlheleleni eka tatani risenga le pitori eka stats sa hi lava ku tiva ku xana xivangelo lexi endlaka leswaku mintirho yi ya yi nyanya ku pfumaleka eAfrika-Dzonga ku nga va ku ri yini lexi xi humelelaka hi ku pfumaleka ka mintirho etikweni ra ka hina xo sungula hi leswi hi swi vitanaka structural unemployment leswi vulaka swona i ku pfumaleka ka mintirho hi ndlela ya ku va ni eh, ku na ntokoto wo karhi lowu vanhu va nga na wona se a hi languteni haleno swivandla swo tala swa mintirho leswi navetisiwaka hi ta va hi kha hi swi vona eka maphephahungu um nkarhi wun'wani hambi ku ri eka tindlu ta vuhaxi ti ti tshikaka ti tivisa va tlhela va tivisa nakambe leswi loko hi ku structural unemployment swi vula ku ntokoto lowu nga kona hi tlhelo ra eh, tidyondzo leti vanhu va dyondzaka tona na mintirho leyi nga kona swa hambana a hi languteni ngopfu eka timhaka ta xithekinoloji xi xi nga kona masiku yalawa ku ni mintirho yo tala leyi lavaka ntokoto wo karhi kambe um vanhu lava nga eswikolweni vunyingi bya vona na valava va nga eka swiyenge swo dyondzela mintirho va le ku dyondzeleni ka mintirho leyi yi nga ri ku yona leyi ikhonomi ya hina yi yi nga yi nga ku yi khayimeni se swi endla leswaku hi va na leswi hi swi vitanaka structural unemployment ku pfumaleka ka mintirho hi ndlela ya ku hambana ka tidyondzo ni mintirho leyi ni swivandla swa mintirho leswi tumbuluxiwaka xin'wana xa vumbirhi i ku va ni eh, eh, structural unemployment leyi yi tlhela yi ya hi ndlela ya ku nhlonge ya wena yi njhani hikuva ni tanihi laha se ndzi nga boxa leswaku valungu a va pfumali mintirho ina ka kavula vona a va talanga haleni tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hambi ku ri va eh, maindiya kumbe vanhu lava taka hi tlhelo ra matiko vuxa a va talanga kambe a va pfumali mintirho ku fana ni makhaladi ni vanhu va ntima va ku fana na mina na n'wina se leswi swi ya hi ku va ni ni tidyondzo leti hi ti fikelelaka valungu hambi ku ri vana va vona va kota ku hatla va fikelela swiyenge swo olova swa tidyondzo hikuva ni va ri lomu kusuhi ni madoroba kasi hina va ka ntimeni ha ha ri kule ni madoroba leswi vulaka leswaku eh, timhaka ta ku va leswi hi swi vitanaka spatial development ku hluvuka hi ndlela ya ku va munhu a tshama u tshama kwihi swa ha komba matshamelo ya hina ya nkarhi wa xihlawuhlawu hikuva kwele matikoxikaya laha vanhu va ntima va nga kona a va talanga vanhu va nhlonge yo basa kumbe tinhlonge tin'wana ko va hina ntsena va ka ntimeni na ku hala madorobeni hambileswi hi ngo hi hlayile a hi se hlaya swi ringanela xin'wana futhi eh, ntokoto lowu vantshwa va wu kumaka ngopfungopfu wa malembe ya khume ntlhanu ku fika eka makume mbirhi mune 15 to 24 years a wu ringaneli ku va nga teka swivandla swa mintirho ndza swi tiva leswaku loko ndzi tshika ndzi vulavula hi vanhu va makume va va eh, khume ntlhanu wa malembe loko hi ku khume ntlhanu wa malembe ni tala ku soriwa leswaku eh, statistician general lava i vanhu lava va ringanelaka ku ringanelaka ku va va ha ri eswikolweni i vana hina haleno ka statistics south africa a yi veki milawu ho ya hi ya hlaya hi pimapima nawu wa tiko lowuya wa basic conditions of employment act wu nga wona wu lawulaka timhaka ta mintirho wu hi kombisa leswaku kumbe wu hi eh, tivisa leswaku eh a swi le nawini ku thola eh, n'wana loyi a nga na khume mune wa malembe ku ya ehansi leswi vulaka swona i ku loko munhu a ri na khume ntlhanu wa malembe ku ya ehenhla ku ya fika eka malembe ya makume tsevu mune wa ringanela ku tirha i nawu wa tiko a hi tlheleleni nakambe eka vantshwa lavaya se ni nga va khumba va malembe ya khume ntlhanu ku fika eka makume mbirhi mune ku pfumaleka ka mintirho ka vona eh, unemployment rate ya vona i makume tsevu mbirhi khoma n'we wa tiphesente 62,1 leti ti nga tona tiphesente ta le henhla-henhla swinene ta ku pfumaleka ka mintirho eka swiyenge swa vanhu hi ku ya hi malembe yo hambanahambana kasi hala tlhelo laha tikweni ra hina ra afrika-dzonga hina vantshwa va malembe walawo lava va nga khume khoma mbirhi wa mamiliyoni swi nga eh, khathaleki ku va le kwihi va endla yini eka vona lava khume khoma mbirhi wa mamiliyoni nharhu khoma nkombo wa vona wa mamiliyoni eh a va le mintirhweni a va le swikolweni a va le ka swiyenge swo tokotela nchumu swa mintirho vo pfuka va tshama nharhu khoma nkombo leyi yi ringana na tiphesente leti nga makume nharhu ntsevu khoma n'we 36.1 percent leswi swi vula leswaku vantshwa va ni ntshikilelo swinene tanihi va ka manana leswi vulaka swona va khandziya ntshava va ri karhi va khwita um va ni ntshikilelo swinene swi tele leswi swi va tshikilelaka vantshwa ku nga ri timhaka ta mintirho ntsena timhaka ta ku va va lava va nga vaxisati va kuma makhwiri va ha ri vantsongo leswi hi swi vitanaka teenage pregnancy hi swin'wana leswi hi swi vonaka ka tinhlayonhlayo ta hina ni vana lava ntsanana swinene va tshikaka va va ni makhwiri um hi hlangana na swona loko hi karhi hi tirha ntirho wa hina se vantshwa va ni ntshikilelo wukulukumba um ku yisa emahlweni loko hi karhi hi languta timhaka ta vantshwa ku na leswi hi swi vitanaka labor force participation rate i ku va vantshwa va tikuma va ri eka swivandla swa mintirho kumbe va tikuma va kha va lava mintirho vona va lava malembe ya laha khumentlhanu ku fika eka makumembirhi mune um labor force participation rate ya vona yi le yi le hansi kasi hala tlhelo ku na leswi hi swi vitanaka absorption rate i xiave xa vantshwa va malembe walawo lava tikumaka va ri emintirhweni na xona xiave xexo xi le hansi vantshwa lava va landziwa hi vanhu va malembe ya makume mbirhi ntlhanu ku ya fika eka makume nharhu mune 25 to 34 years lava ku pfumaleka ka vona ka mintirho ku nga makume mune eh khoma nkombo wa tiphesent 40.7 percent se swa tikomba leswaku loko vanhu va ri vantshwa kumbe va ri ka malembe ya le hansi eh, va tshika va va ni ntshikelelo eka timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho loko ha ha ya emahlweni hi tlhela hi languta timhaka ta xiyenge xa dyondzo hi ku languta ku munhu u dyondze ku fika kwihi a hi languteni vanhu lava nga thwasela tidyondzo ta vona etiyunivhesiti ku nga ha va tiyunivhesiti teti ta ntolovelo eh kumbe leti tin'wana hi ngo i tiyunivhesiti ta technology universities of technology ku pfumaleka ka mintirho ka vona ku le hansi ku le hansi eka xiave lexiya xa tiko xa makumenharhu mbirhi khoma nkaye ku pfumaleka ka mintirho ka vanhu lava nga tokotela tidyondzo hi nga hi nga hi va vulaka ti-graduates i 10,6 wa tiphesente. Swi le hansi swinene. Va landzeriwa hi va tidyondzo tin'wana lava va nga tshikaka va dyondze eh, tin'hweti ta tsevu lembe kumbe malembe mambirhi kambe va nga dyondzanga yunivhesiti van'wani va lo kuma ti-certificate vona va lava ku pfumaleka ka mintirho ka vona ku le ka makumembirhimbirhi khoma nharhu wa tiphesente Hi swona swiyenge leswimbirhi swa tidyondzo swi nga hansi eka tiphesente ta tiko. Hi vile na nkateko wa ku burisana na vaakatiko va ku hambana-hambana va ka Bungeni laha a hi la ku twa matitwelo ya vona mayelana na ku pfumaleka ka mintirho eAfrika-Dzonga. Tsundzuka leswaku mavonelo ya vaakatiko lawa a hi ya Munghana Lonene FM, a hi ya mina tanihi muhumelerisi na muhaxi wa documentary kambe i ya vona vinyi. A hi tweni. ya vito ra mina hi mina eh, langutani chauke kusuka kwala ka njhaka njhaka um ya ku ku hlamula xivutiso xa n'wina i timhaka ta leswaku um unemployment rate um yi le henhla laha tikweni kulu ra afrika-dzonga leswiwa swi vangiwa hikokwalaho ka ku va vanhu loko va heti xikolo va langutele ku va va va thoriwa instead ya ku va va va dyondzela ku va ku va vona vathori so lexi a ni ta encourage ka vaakatiko va laha afrika-dzonga mo special youth a ku ri timhaka ta ku loko hi nghenile xikolo hi kume qualification a hi ringeteni ku ti sungulela swibindzwabindzwani um ti mfumo wu kona ku va wu kota ku va wu nghenelela minkarhi yo tala ku va wu pfuneta hi mhaka yo fana na leyo hi mina vonga ni ri khotso kusuka eka bungeni eka xitachi um nchumu lowu ni wu vonaka lowu nga nkingha eka tiko ra hina xivangelo lexikulu kuma xa ku kala ka mintirho i mhaka ya ku xo sungula eka hinkwaswo hi na vurhangeri eka mfumo lowu hi nga na wona mara xiphiqo lexi nga kona vanhu lava tshamaka kumbe va vekiwa kumbe va kumeka va ri eka vurhangeri ka swiyimo swo karhi a va na vuhlaneri byo ringana nchumu lowu nga kona wu vavisaka ngopfu i ku lavo tala va tshamaka switulu sweswo va lava ku tifumisa hi swilo leswi a swi fanele swi tirhela rixaka se swi vula ku service eka vanhu a yi nga hayi lexi a nga ta va a tshama ka xitulu lexi a tshamela xona i ku vona ku i va na ndlela ya ku tifumisa yena ku sungula maxaka ma yena vana va hina lava nga dyondza xikolo a tiyunivhesiti na tikholeji lava nga na vutivi byo karhi lava nga tokotela swilo swo karhi a va ha swi koti ku nghena ka ka tindhawu lava fanele va tirha va tisa vubindzurisi eka tiko lexi ya endla leswaku swi ya ehansi mintirho a yi nga vi kona hi ku eku heteleleni munhu yaloye i ta lava maxaka na vanghana va yena lava nga riki na vutivi bya ntirho wolowo a va nghenisa leswi vulaku vuhumelerisi bya khampani yaleyo kumbe xiphemu xo karhi xa mfumo a swa ha swi koti ku ya mahlweni mintirho kumbe ti-service leti vanhu a va fanele va tikuma ka ti-community a ta ha vi kona so swi nga leswi lexi yi vonaka ku xi ri mhaka yo antswa i ku loko vanhu a a ho cinca eka miehleketo ya hina mavonelo na matwiselo ma swilo lama nga homboloka south africa a ri ta va ri ndhawu yo antswa swinene a hi ta va na tiko leri a ri ta va na vubindzurisi mintirho a yi ta va na a yi ta va kona tifeme ti tumbuluka ku va na swa ku tala swa ku hambanahambana leswi a swi ta vuyerisa tiko hi ku angarhela inkomo Eh, mina vito ni xikwangwandza chauke kusuka ka bungeni ka mugangeni wa kanjakanjaka eh mintirho yi le ku kaleni swinene lexi endlaka ku ri mintirho yi a yi kala i ku va van'wanyana va lava ku ta khetakheta eh, mintirho so wo fana na mina ntirho wun'wana na wun'wanyana na swi kota ku ni nga wu tirha ni vula hambi ku ri vhiki leri nga hela a ni fanele ni nghene ka wun'wanyana ntirho wa ku risa tihomu ni lo ya ni ndlisiwa interview swi kuma ku ri a va lava ku ri ni bakhwela swi kuma a ni ri koti se hi nga kheti mintirho vito ni hlayiseka dliwayo um hi ku tshama ni le campton park mara eka nkarhi lowu ni kumaka ni ri ka bungeni laha ni nga kulela kona um ku pfumaleka ka mitirhi ni twisa nga ku swi vanga ngona hi ku tanihi mfumo a hi za hi fika ka ka ka ka xiyimo lexiya xo hi kota ku na loko no nyika xikombiso hi humesa golidi ya hina hi tindlela yona yi helela hi ze hi kota ku yi xavisa ya ha ri laha kaya sweswo a swi ta hi va a swi ta hi endlela mitirhi mara hi teka hi yisa kwini ematikweni ma le handle yi vuya se yi kha yi hi durhela so loko nga n'wi mfumo wa hina wu nga tshama hansi wu swi langutisa kahle timhaka leta swicelwa letiwani hi ku tiko ra hina ri fume ngo hi timhaka ta swicelwa nga ku ri nga swi langutisa kahle ku ku ku ndliwa pholisi leyi nga ta ndla ku hi kota ku hi dya profit leyi va ku va va kha va cela swilo leswi va swi fambisa mara eka nkarhi lowuwani swi tekiwa swi famba hi leswi ndlaku na mintirho yi va yi ri handle yi nga ri kona laha kaya inkomu muyingiseri hi xitsonga ve ri lexi nga heriki xa hlola se loko documentary leyi yo ka yi nga heli yi ta va yi ku hlolela se hi yo mhaka documentary leyi mi yingiserile ya ka madyambe ya siku ra namuntlha yi fikisa sweswo emakumu ni kombela ku teka nkarhi lowa ni khensa wena tanihi muyingiseri loko u ti nyike nkarhi wa ku va u yingisela documentary leyi ku kondza i ya fika emakumu nakambe ke wena muyingiseri ni khensa muhumelerisi nkulu wa documentary leyiwani loyi ku nga yena Puledi Ruth Maphophe loko va humelerise documentary leyiwani i muhumelerisinkulu wa documentary nakambe ni tlhela ni khensa vaendzi va hina hinkwavo um lava va nga hoxa xandla eka ku va documentary leyiwani yi humelela lava katsaka e tatana risenga e maluleka kusuka eka va ka stats s a um va hi vona van'wanyana lava va nga teka va nga hoxa xandla eka documentary leyiwani nakambe ni khensa manana grace chavalala hi vona na vona va nga hoxa xandla eka documentary leyiwani nakambe ni khensa richard jika wa ka ngomani na yena u hoxile xandla eka ku va documentary leyiwani yi humelela nakambe ni khensa mali ku nga ri katekani wa mhani kusuka le etindhawini ta le pitori loko na vona va ve na xiave eka documentary leyiwani ku va yi humelela nakambe ni khensa vaakatiko hinkwavo lava nga va na xiave eka ku va documentary leyi yi humelela loko a ri mina jara mihlengo mafosi tribe by force ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla yin'wani documentary yi ta va kona ku hela ka n'hweti ya leyi hi sungulaka ya june hi ta va ri na documentary ya matimba swinene se tshama u ri endleve eka munghana lonene fm makomba ndlela hi kombela mi subscribe eka chanel ya munghana lonene leswaku yi kula ya mahlweni nakona hi laha hi nga ta mi tisela swilo swa ku hambanahambana eka yona ni ri eka n'wina ni ri jara mihlangu mafosi try by force ni ri gime